Kua mea koe ka pau tau whehē ki shutdown nei. Ko te pae no he wesi a ia, he a uke kau pisinisi tena wesi ia. Koe ki hatahata e wesi ia. Ka he taimi koe te tau hanga o a whanga tuku ai a e mea e hoko, ka pau te tau hoko atu. Koe hare waha no aunga ke tau hoko atu, kai hoka mo wewewe whenua.

Nā, e whakaae e Mahina Moemoe o Longolongo ka nofo a Australia pa mo Joanne e ulu tau whanua, ai anga e nā whakaiwhikau aki mo e kawhe ngani. Ko ilo i o ku ki mama ange pe a Australia i to ngani. He ko ku hau ki he ni o ku top up mai pe e ku e ku credit me i Australia ka ko Me aku mahi no kai te ao o ku ki ma ma ange pe ma to ya ste ri ai tonga ni. Ko anga koe ku sio kono ngawe ake intaneti i tonga ni o ku fu ma ma fao pito. Fa hoa koe ki tua pule anga hange ko ha mo a mo fisi. O ku ma ma au pito no ngawe agna to intaneti. Pa kou to ya u to tonu ke ma ma mo tau tolu he ku tau osi ngawe ake kei polong. Ka na e whakai kai i mihi ne pule lahi koe ko ta haftu taki a tonga ai una tu fa ki atu a intaneti i timote ka to anga. Aroha me tō Wikisoni o koutou au ka wete i te tongi i tana ria tonga ni he māmā. Oku aʻu me tongi na re ria tonga ni ke ki kai taha ke pāngai taha. Ae oku whawhai o ana toi ki muri u kau he to tongi rere au pito. Ko toi me he soni u kai peke me soni u kai peke aʻu ki he tūnga koe a, u kai peke he ku tata au pe, mātūnga pei he to tongi. Au toi kau whau mea moe vāvea ngoe a e, e taunoti koe intaneti.

Kei te tong koko, ako koe ko he ngori te ilaki he kakai, he. Ako i paupare mai na hoko. Ai ko mea koke ke lawa ko koe ke materialize e whi, e whi discount pe tini mano ai koe, ai ko whai diri hape hongo service provider ai he na to tong kou no ake kakai. Ai ko whatonge maho inga atu nge wha he regulator, ko na nganga regulate pe koe ne pehe koe ne whua, aku tau pehe koe pure whi unga pe koe whua, whua to tonu ko koe koe hanga koe ai. Ano awe atu ko koe manu to whaki koe ina re tiki kakai. Koe, koe, koe ministry koe nika mei teki. Ko koe foi, ai foi, foi portfolio ai e tahau a tō whani mā ono fitu. Eh? Ai kawai, kawai energy, ai meteorology, energy, information, disaster management, climate change me communication. Eh? Ai ko information me communication o ki loto he mei teki.

Kua te Hinikai. I a Dame Tatau na te wha mahino e Stani Paulo, ae o Hingana e Pawai ke nau kole ki hato koni, ki ono langa oi whale a koni. Ko koe ke iha tireti i taku i lau he kai mimi. Me palapare mana e hoko vela i a he pare nga ue, me neke ke te aha pare nga ue. Ko e mea me hoko ko whakataha i te whanau koni i he Industrial Art, Te Soni Indusi. O na u whai be lai lai be ge fiuri be ki ko ki ko be go mai me la si ni. Ko to ki ma wene whare ko ki nga a ki te wha bo fu au i wha na wa ko e te na u a whe ki he lai ne go ni. Ai go hu mai me la to hi me ngai la to hi ma hi rang ki wha ma ta be. Ku me ngai hi la to hi ge wha na tanga ta ko to no ki to ni ma. He to ko wa no ai ko na to te no a na to ki ri du ko. i Samaitai. E toku kamata, ngawe ake whale a Koni i he tao whoou. Ma ae ngonga li teo me te Rwisone to nga, ko au Alice i to pou.
Oku rorotanga i to ngani e Tim i a Ahi me i New Zealand mo Australia kina o ngawe ki ka kai whainga ta ia i he para ngakau, u whangai whakatapu.

Kua mea koe, kua highlighti koe i hēnei ae whakalakalaka ki mua whakataukeinga aue, whakakaonga aue, ā, oi kaonga aue i tonga nei. He kapao e ongo i he ngahi kau tahea koe ni, oku ongoina tō te nau ala atu e keke aonga e nau toko ni, e keke nau whi kombina atu. So, kua whai step, kua whai makamaire ēnei taha. and for when I, I love ake hoko mai mea ko nei ki tonga tuki hea ke mea o whaia pia koe potential me for visit ko nei whaia Dr. Chris ko nei uh, uh, o koe koe kina utolo wai ngahi ma whai ke expand a relationship koe pia nā ne whakahoko mai pia ne whakaam ke tala noa a long term plans hai pala nō loa ke hoko hoko te ngāwe koe

Ā, ko e opportunity koe nī na e to ka matape i he tau ko o si e hau ai ai timi koe nī, pea ko e ta uni nau toi o mai ai, pa o mai moe nau ngahi to ko nī ana tolu. He, ngai koe to ko nī koe nī e consumables pe koe whang ki mea ngā ue o la wake whai aki ai whang ki hulu koe nī. Ā, ko a uia ki he pangai wha mano a Seleria e nau to ko nī koe nī koe donation pe. He. which is ko tokona lahi ka mautolu he koe ke lawa he he pot ngawe me fonua ke whatau ai nga he fungi mea ngawe koe ni he ai a na o mai le mo fungi mea ngawe koe ni o ha ko i mautolu he anga no ngawe aki a pia tem go na mawa he toi ka ele ha mea e hoko ki he kakai koe i tonga ni le la ki me fmagin te mau love ma to ke fai ai ai ngawe koe i tonga ni Ke wi kepe e taha e i tonga tapuni ai ai timi koe ni, ai u nau whaho koe tala noa moe toke tāpule, toke tālisea te uru whonua, pe koe hai whahinga tokoni te nau whaho koe i he kaha u mae ka kai o whonua, ke uhi koe i kai ko tonga ni pe u tae mālie i he tokoni koe ni, ka ko kau ken moe ngahi whonua kehe i he Pasifik ki. Ma ai o ngongo a Litio mo televisione tonga, ko au Alice Tupou.

Ki he whare mamatanga spoti i Atere. Ka ono whakaae ni whai ako koe hei te mini manumanu pepa ki ngonga spoti anei te o mo Television Tonga he whiawhi ane a Fi. Ko e tunga ko koe e whiawhi e ahoni ko ai ko whiawhi whakatimi i whakahau koe ahoni ai aku oku pulu a e e kaore ka tau taha ni maka tau tolu na pulu na tolu pea mo New Zealand.

Tō kehe e taha ai. Kai ki ulawa wha wha matanga e ongo i fie fia lahi e whai whai pe awa tōnga a tōnga ni ka tōnga pe heni. Maro ke mātā pe sāne tā o sio ki mala he aho ni. Ko tō kufofua taimeni ke tau sio e hamea pe he ke tū i loto in tōa heni. Mai me u tē pire. Whakanau nau ka kato ai mea ko tōa pe. Nei hoka te whea o ia i he a honi be a manaki ke toka kato ke ahunga fulu kako tona ki ko e ni. Tai mi tatau nei whamahi no fo ki he CEO koe komiti tenisi te piri a tonga nei tina la toke ngong sport e nei te o mo television tonga ok nau fiafia la he malawa ke host i tonga ni ae whainga marie koe ni ke kau toko la ki ai e tau whanau wa inga o i kai hange koe folau ki muri ke alu peha ni ihi ka koho no whakahoko mai ki tonga ni e le rei au pi toke toko la he ko sport e kau ki ai pe toi ma wai mo e seniti ae fonua. Ko e whamumui taha pe ia me he marae o Esipoti. Kei roto e Wakai e nike nga he ulu io ngo ngo. Whakagao e pure ngake ta Alfie ngawe ake e Facebook ai tonga ni. Te deo pare mea ke wha taha kau taki o Pacific i pe forum. Toganga ni ihi ke fu mama whako ia to tongi oi Internet i i he fonua. Pea a manaki a ahi mai ki tonga ne tare ki ta scenario kau taha mo uia mama ni pe who a pong pongi. Ko e kakata pea mo nga he ngo ngo ki he whewhi ni. Ka tauawhi nā taki atu ki ngai roto whare katoa. Ko au Wilson i Tuiniwa. Ko au Alice Tupo. Mo mea. Mo mea.